पता नहि के गति छोड़ा पनिया बम हुनकर धोती में फेंक कर चल गए बस एक बेर भेट जाए बस एक बेर भेट जाए ओह अंतिम सांस वाला हॉस्पिटल में अपने ससुर वाला बेड पर नहीं भर्ती करा दिलों तो हमर नाम

तऽ हुनके सारा पर दूगो बम फोड़ा जा रहल छियै तोहर बाबा तऽ पछिला साल दिवालिये में टपकि गेल रहौ ने रे की कहियो सार सब तेना के धोतिये में बम फेंक देलकै ने फेकुआ पोता हमर बाबा के दुनू बम आवाज क गेले अच्छा वएह दुआरे तू बाबा के सारा पर जाकर दूगो बम फोड़ा जाइ छी नै और हुनकर सारा पर ढोल झाल बहुत भऽ गेल छै ने तऽ ओहो सब कनि झाड़ा के छै अच्छा तोरे बाबा दिवाली में झोल झारे छलखुन ना जापे जीवे छलखिन है तबे हर साल गांव के हर बुढ़िया के घर में जाकर झोल झाड़ दै छलखिन है आ जहन अपन घर में झोल झाड़े के बारी आबै छलनि तऽ माथा हाथ धऽ कऽ बैस जाइ छलखिन से किया रे अरे हमर दाई पछला के पछला दीपावली में झोल झाड़त झाड़त झोले में ओझरा के खत्म भ गेले रे ऊपर झोल में ओ केना ओझरा गेल खुन रे हमर माला घर में बड झोल झाल छै वह में फंस गेल रहे त कंठे चपा गेले रे ऊपर ओकर बाद हमर बाबा झोल झाड़े के जिम्मेवारी उठेलखिन भरि गाम के छठो में तो तोरे बाबा भरि गामक घाट के छिले छलो ने भरि गामक तऽ छील दै छथिन मुदा अपन घाटक बारी आबै छलैया तऽ माथा हाथ धऽ दै छलखिन हेँ की कहियौ खैर छोड़ तोरे बाबा लेकिन रंग र- तोरा बाबा लेकिन रंग रसिया आदमी छलको ने रहो ठीक छै आब जाइ छियो दीपावली आबऽ वाला छै ने हम तऽ अखने सब पनिया बम सब में आगि लगा लगा कऽ बुढ़वा सबके धोतिये में फेंक दै छियै
हीरो छपरी छोरा सब तू सब एहिठाम की करे छे हॉस्पिटल चले चल की बात छै यौ खस्सी काका हॉस्पिटल में भंडारा भऽ रहल छै की जे लोग सब हॉस्पिटल जेतै हमर ससुर हॉस्पिटल में भर्ती छथिन ने यार काल्हि राति में कियो हुनका धोती में पनिया बम फेंक देने रहनि यार पूरा पोन झरक गेलनि हमर ससुर रौ बा हुनके आइ ऑपरेशन छनि पोन के ऑपरेशन छनि आइ अंतिम सांस वाला हॉस्पिटल में चले चलही ने यार फिलहाल ई स्थिति के केहन छनि हुनकर जे छै से स्थिति तऽ बहुत दयनीय छनि डॉक्टर तऽ कहलकै हन पोन चेंज करबऽ पड़तै की कहियौ यार दिमाग खराब भऽ रहल यऽ आर्टिफिशियल पोन लगबऽ पड़तनि हमर ससुर महाराज के बड़ कष्ट में दऽ देलखिन चिंता नहीं करू भगवती सब नीक करथिन सब ठीक हेतै अहाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लिया जे छै से पता नहीं के अगत्ती छोरा पनिया बम हुनकर धोती में फेंक कऽ चलि गेलनि बस एक बेर भेट जाए बस एक बेर भेट जाए ओहे अंतिम सांस वाला हॉस्पिटल में अपने ससुरवला बेडपर नहि भर्ती करा देलहुँ तऽ हमर नाम हमर नाम खस्सी मिसर ने टेंशन नहि लिअ सब ठीक हेतै मंगनीमे बीस लाख टका लागि गेल हुनकर पोन के प्लास्टिक सर्जरी करबै अच्छा प्लास्टिक के लगेतनि से प्लास्टिक सर्जरी होइ छै तोरा एहन मार भात खाय वाला गबार जाहिर के दिमाग से बाहर छे बड़ा कष्ट भऽ गेलनि बेचारा के लेकिन बुढ़ारी मे नहि यौ कहिया खाली तू ओहि आदमी के पता लगा के हमर ससुर के धोती में पनिया बम फेकल को तोरा एक लाख टका पूरा पूरी एक लाख टका तोरा हम इनाम में देबो
ठीक छै आब जाइ छियौ दीपावली आबऽ वाला छै ने हम तऽ अखने से पनिया बम सबमे आगि लगा लगा कऽ बुढ़वा सबके धोतिएमे फेंक दै छियै की भेलौ करिया की सोचऽ लगलही अहाँ टेंशन नहीं लिया काका ओहि आदमी के अहाँ के सामने में आनि देब हम आदमीये के अहाँ के सामने में आनि के ठाढ़ करब आब हमरा प, प, पता हम लगा लेबै अहाँ टेंशन नहि लिअ सार के रॉकेट में बांध के मंगल ग्रह पर भेज देबै बस बस एक बेर तू ओ छोरा के पकड़ के ला पता हम लगा लेबै अहाँ टेंशन नहि लिअ ठीक छै ठीक छै चलै छियो ससुर के दवाइ दारू सेहो लेबाक छै ने दारुओ बिना दारू हुनका बुते दवाइ तक नहि खायल होइ छै की कहियो डॉक्टर सब सेहो कहने छथिन कि दारू नेने आयब कहै छै बिना दारू के हमसब ऑपरेशन नहि करब ठीक छै अहाँ निकलू काका फेर जे छै से सर के एहि बेर एक लाख टका के फटक्का फोड़बै मजा आबि जेतै अब तूहू ने खखरी जेना भैर गाम आग मुतनाई शुरू कर दी है अरे कक्का ठकना कक्का अहाँ टेंशन नहीं लिया खाली टा एक लाख रुपया आबऽ तऽ दियौ पूरा गाम के बम लगा के उड़ा देबै सिवाय अपन गर्लफ्रेंड छमिया कुमारी घर के ओकर घर बस छोड़ देबे हम आ पूरा गांव में सिर्फ हम दू आदमी रहबे हम और हमर गर्लफ्रेंड बाकी कियो नहीं ओए माँ पूरा गामे के उड़ा देबी गांव में हमरा कियो देखे नहीं चाहिए यार सब हमर गर्लफ्रेंड के देख देख के सब जोड़त रहे यार हमर तरक्की देख के सब जोड़े या की कहू गांव में तऽ केओ रहऽ लायक आदमी नहि छै हम पूरा गाँव के जोड़ा देबै एक लाख रुपैआ तऽ आबऽ दियौ रौ बाँह
भैया रे भैया रे ले टिकट आ भाग जो बम्बई अरे की भेलै से तू पहले भाग जो ना तहन हम कहबो है तऽ भागि जेबै तऽ तहन केना कहबै भागे जेबै तहन केना कहबै गे एखन कह ने अरे ओ खखरी नहीं छाओ से खस्सी का कालंग तोहर नाम कह देलकै ये जे तू ही हुनकर ससुर के धोती में बम फेंकने रहू
रो बॉय से किया एक लाख रुपया के लोभ में ओ तोरा फंसा देलकौ ये खस्सी काका कहै छलखिन जे रॉकेट में बन्हि कऽ आ मंगल ग्रह पर भेजेबै एकरा लेकिन मंगल ग्रह पर तऽ किछु नहि छै यार ओतऽ तऽ पानिओ तानिओ नहि छै केना जिन्दा रहबै यार मतलब अरे तू चिंता नहीं कर तोहर बैग में हम पानी पैक कर देलू है लेकिन ओतऽ साँस लै के लेल हवा तक नहि छै यार कि केना रहबै ओतऽ जिन्दा मंगल ग्रह पर यार कोनो वातावरण नहि छै यार बचा लिअ काका ठकना काका हम मंगल ग्रह पर नहीं जाए चाहे छी ठकना काका है हमरा बचा लिया है एगो काज कर तू फिलहाल दिवाली भरि बम्बई भागि जो ओतऽ ठीक छै तऽ हम निकलै छी बम्बई आब जे छै से दिवाली तहन ओते मनायब जे छै से आब पैसा के जरूरत छौ तऽ एकटा काज कर तू भारत रचना ऐप जे छै से डाउनलोड कर लिंक डिस्क्रिप्शन में देल छै ओतऽ से ट्रेनिंग ले ऑनलाइन आ ओकर बाद जे छै से नौकरी ले आ इज्जत के जिंदगी जीबह